Här President, Dir Dammen an Dir Hären, ech wëll meng Ried mat engem Zitat vum Jeremy Corbyn ufänken, deem neie lénke President vun der Labour-Partei an England. Ech hat eigentlech erwaart, den Här Angel géif e schonn zitéieren, mee well en et net gemeet huet, maachen ech et dann. Ënnert dem, ënnert dem Titel, ënnert dem Titel, Dem Cameron, dem Cameron säin Deal ass dee falschen, Awer Britannie muss an Europa bleiwen, huet hien am Guardian dem Cameron Folgendes virgehäit, En hätt solle, seet de Corbyn, mat deenen aneren europäesche Leaderen driwwer schwätzen, wéi mer eis Stolindustrie rette kënnen, doriwwer, wéi mer d'Verbreedung vu Niddregléin an onsécheren Aarbechtsplaze gradesou stoppe kënnen, wéi d'Ënnerlafe vu Lountariffer a Kollektivverträg duerch d'Ausbeutung vu Wanderaarbechter. En hätt sech och solle, seet de Corbyn, op de Skandal vun de Flüchtlingslageren zu Calais an zu Dunkerque konzentréieren an do drop, wéi ee mat der europäescher Migratiounskris op eng gerecht Aart a Weis kann ëmgoen. En hätt, seet e weider, de briteschen Hiewel och kënnen dofir notzen, d'Bedroung fir eis Servicer an eis Rechter an de geheimen TTIP-Verhandlungen ze stoppen. fir Mënscherechter an Ëmweltschutz an zukünftegen Traitéen opzebauen a fir mat dem Drock vu Bréissel opzehalen a Richtung Deregulariséierung a Privatiséierung vun ëffentlechen Dingschter. En hätt och kéinten dofir plädéiere fir der Austeritéit en Enn ze maachen, déi eis futti mécht, an dofir fir d'Rechter vun de Leit, déi schaffe ginn, a ganz Europa ze stäerken. Här President, dat wat de Corbyn do verlaangt huet vum Premierminister Cameron, ass dat selwecht wat mär och an eise Länner vun eise Regierunge verlaangen, nämlech datt erëm déi sozial Fro an de Mëttelpunkt vun den Entwécklungen an Europa gesat gëtt. Et ass awer natierlech net dat, wat an de Verhandlunge lescht Woch erauskomm ass. An dat war och ni d'Absicht vun eise Regierungen. Och fir d'Lëtzebuerger Regierung hunn d'Interesse vun der City of Luxembourg par rapport zu der City of London ganz kloer dominéiert. Dat hunn esouwuel den Ausseminister wéi och de Premier verschiddentlech ganz kloer gemeet. Ob dat hinne gelongen ass, ass eng aner Fro. Ech hunn elo keng Zäit, op d'Problematik vun der Finanzplaz hei anzegoen. Mee sécher ass awer, Perdant an deem onméiglechen Accord vu Bréissel ass virun allem den europäesche Sozialsystem a sengen zwee Haaptpilieren, Éischtens, dem Pilier vun engem europäesche Koordinatiounssystem vun der Sécurité sociale, dee virgesäit, dass een do verséchert ass, wou ee schafft, an dass een och do vum éischten Dag u seng voll Prestatioune kritt. Zweetens, dem Pilier vun der fräier Zirkulatioun vun de Leit, déi schaffen, dee viraussetzt, dass een a senger Mobilitéit net kann doduerch ageschränkt ginn, dass ee sozial Avantagen net kritt, déi Leit an deene Länner, wou ee schafft, kréien. Deen éischte Pilier gëtt hei mat deem Accord doduerch ageschränkt, dass d'Kannergeld just nach an Héicht vum Liewensniveau an deene Länner ausbezuelt ka ginn, wou d'Kanner wunnen, wann dat jeeweilegt Land dat esou decidéiert, wuelverstanen. Dann deen zweete Pilier gëtt doduerch ageschränkt, dass sozial Avantagen, déi net ënner Sécurité sociale falen a mat der Aarbecht verbonne sinn, während véier Joer kënnen ewechfalen oder beschränkt ginn, wann d'Awanderung aussergewéinlech klëmmt. Iwwregens net nëmmen duerch den Elargissement vun der Europäescher Unioun. Déi Politik ass fir England virun allem vu symboleschen Wäert, muss een hei soen. Null Komma 26 Prozent vun alle Kanner, déi betraff sinn, liewen ausserhalb vun England. Et geet ëm ganz kleng Montanten fir de Budget vu Groussbritannien. A wat d'Sträichung vun den Avantages sociaux ugeet, do leet déi englesch Regierung keng belaaschtbar Chiffere vir. Trotzdeem kritt se vun der Kommissioun am Viraus hei bescheinegt a verséchert, dass fir si eng Krisesituatioun gëllt, obschonn déi Krisesituatioun nach guer net bewisen ass. Ech sinn iwwerzeegt, dass déi heiten Ännerungen net nëmme vum Cameron dem EU-Conseil opgedrängt gi sinn, mee dass se deelweis op géigesäitegem Wonsch Berouen an also keng Erpressung sinn. D'Madame Merkel huet schonn ugekënnegt, dat kéint och emol fir Däitschland a Fro kommen. An Éisträich héiere mer elo schonn Téin, wéi wann, wat d'Ministere soen, giffen Etüde scho lafen, fir ze kucken, wéi an Éisträich déi Aschränkunge kéinten ëmgesat ginn. A loosse mer dach och éierlech sinn, och Lëtzebuerg ass schonn joerelaang bestrieft, den Export, wéi et heescht, vum Kannergeld ze begrenzen. Dat war déi offiziell Haltung vu Lëtzebuerg bei den Negociatiounen iwwert d'Reform vun deem Reglement 883, vun deem mer elo schwätzen. Lëtzebuerg ass deemools awer net duerchkomm mat deene Virschléi. A wat war dat dach fir en homeresche Kampf Hei fir de Frontaliensstudente bäihëllefen, wat och en Avantage social ass, fir d'éischt emol guer net ze ginn, dat war ënnert dem Här Biltgen, an dono nëmmen no fënnef Joer Aarbecht vun hiren Elteren zu Lëtzebuerg ze ginn. Dat war decidéiert ginn herno vun dëser Regierung, déi am Amt ass. Wann een d'Argumentatioun vun deene successive Regierungen iwwert déi néideg Integratioun an den Aarbechtsmoart noliest, dann ass se wuertgläich mam Text, wéi mer en haut erëmfannen an der Ofschlosserklärung vu Bréissel. Dobäi gesäit dee Reglement, ëm deen et geet, Iwwer d'fräi Zirkulatioun eigentlech keng Ausname vir bei de sozialen Avantagen. Déi Ausname sollen elo kommen. No deem muss een derbäi soe verschidde Regierungen, dorënner och eis Regierungen, wou allkéiers och d'LSAP drun bedeelegt war, Ausnamen erstridden hunn iwwer den Europäesche Geriichtshaff, déi eigentlech contraire zum Reglement sinn. An ech verstinn duerfir och net, firwat den Här Angel hei seet, Wéi géif sech an Zukunft géint esou Aschränkunge wieren? Lëtzebuerg huet awer och kee Veto ageluet hei, wéi mär et verlaangt haten. Zum Schluss wëll ech nach zum politeschen Deel vum Accord vu Bréissel kommen. Eenzel Länner, dat steet hei dran, dat ass ganz kloer, do huet den Här Kartheiser Recht, wann en dorobber hiweist, kënne verschidde Weeër vun Integratioun an Zukunft goen. An ech mengen awer net, datt een dowéinst kann ofschätzend schwätzen, hei giff eng Europe à la carte entstoen, well dat misst emol fir d'éischt viraussetzen, datt ee mat deem Eenheetsmenu, wéi mer en haten, och zefridde wier. Dat ass awer net de Fall. Europa wéi et funktionéiert haut ass net zefriddestellend. Dat huet ee beim Funktionnement eleng nëmme vun deem Conseil gesinn, deen elo hannerun eis läit. Dat ass e Conseil, wou esouguer Schrëtt zur Desintegratioun geholl gi sinn an Europa, net zur Integratioun, zur Desintegratioun geholl gi sinn an Europa, ob fir eis wichtege Punkten der Sozialpolitik an der eenheetlecher Reguléierung, vun der Finanzplazen. Mer wäerten och gesinn, dass dat Ganzt an eng schlecht Richtung geet, wa mer deemnächst iwwert d'Flüchtlingskris wäerte schwätzen. A mer hunn et och am Summer gesinn a Griichenland, wou d'Finanzministere jo den Toun uginn hunn an net am Interêt vun de Leit dohannen am Mëttelpunkt vum Conseil deen ëmmer méi dem Wiener Kongress am 19. Joerhonnert iwwregens gläicht, stinn ëmmer méi déi national Interessen an d'Interesse vun deene jeeweilegen neoliberale Regierungen. Esoulaang et keen demokratescht, föderalt Europa mat gereegelte Rechter op allen Niveaue gëtt, an do si mer nach wäit ewech dervun, muss déi demokratesch Souveränitéit an déi sozial Rechter duerfir eiser Meenung no vun de Leit op alle Niveaue verteidegt an ausgebaut ginn, och lokal, och national an um europäesche Plang féiert dat iwwer den Ausbau vun de Rechter vum Europaparlament. Mer triede generell a fir déifgräifend institutionell Ännerungen, déi néideg wieren an Europa. Duerfir kann et kee Stillstand Ginn. Et kann net eng ever closer union ginn op deenen doten, op deeër doter Basis. Mee mer mengen och, dass ënnert den aktuellen Ëmstänn op allen Niveauen an Europa muss fir eng Demokratiséierung gekämpft ginn, well den Arrangement vu Bréissel weist iwwerens ganz däitlech, awer am Negativen, dass d'Institutiounen an Europa verännerbar sinn. Beim Kampf ëm méi Rechter kënne Referenden eng wichteg Roll spillen. Dat hu mer a Griichenland gesinn am Summer. Dee Referendum a Griichenland ass awer verdaamt ginn hei vun Iech alleguer. Firwat? Well et do gaangen ass, fir sech géint den Ofbau vu Sozialrechter ze wenden, wärend hei de Cameron eleng mat der Ukënnegung vun engem Referendum am Conseil fäerdegbruet huet, déi Sozialrechter aner Sozialrechter afzebauen, ouni datt et zu engem Widderstand komm ass, ouni datt et zu engem Vetorecht zum Beispill vun enger Regierung komm wier. An duerfir ass et och a béide Länner, a Griichenland an a Groussbritannien an ëmmer méi an Europa, schwéier, d'europäesch Integratioun nach ze verteidegen, well einfach déi Regierungen, déi haut do sinn, Dem der ganzer Politik en antisozialen Contenu ginn. An trotzdem menge mer, a grad dowéinst, dass mer deene wëlle vill Chance wënschen, good luck wënschen, déi während den nächste véier Méint béides musse maachen, souwuel géint dem Cameron säi faule Kompromiss virgoen, a gläichzäiteg fir e Jo anzetriede fir en anert Europa. A genau dat ass och dee Kampf, dee mär wëlle féieren, well mer mengen och, dass de Réckgank zu den Nationalstaate keng Problemer ka léisen, mee au contraire nach giff nei Problemer schafen. Ech soen Iech Merci.
Domat si mer um Enn vun der allgemenger Diskussioun an d'Wuert huet den Här Statsminister, fir op déi eenzel Interventiounen anzegoen. Här Statsminister.